ngatho cia mwanya makĩria na ngakũnyita ũgeni mwĩroreri wa mwĩhoko tv thĩinĩ wa tabarĩra ya mwĩhoko mwerũ harĩa ngoragwo ngĩcera matũũra-inĩ matiganĩte ngacemania na andũ matiganĩte tũgakorwo tũkĩgayana nao ng'ano ciao Na mũthenya ũmũthĩ njerete mwena wa Gatũndũ ya mũhuro kũrĩa njemanĩtie na mũtumia ũmwe ũrĩa ũkoretwo agĩetha mwana wake kwa kahinda gatanyihĩire mwaka ũmwe na nginyagia ũmũthĩ kana gũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ ona mwana wake. Karibu sana. Asante. No nyende wĩre mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya Mwĩhoko Mwerũ marĩtwa maku na kũrĩa umĩte. Marĩtwa njĩtagwo Gladys Waithĩra kuma Gatũndũ ya mũhuro. Kanguinĩ sub-location. Ũcio nĩwe mũtumia ũrĩa twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ, na o ta ũrĩa ndakorwo ndakwĩra nĩ mwena wa Gatũndũ ya mũhuro, akorwo agĩtũtarĩria rũgano rwake rwĩgiĩ mwana wake ũrĩa wakorirwo akĩũra. Mũndũ ũgwĩtwo Gladys, nĩ wakorwo kana nĩ kũringana na ũrĩa njarĩtie nawe nĩ ũrakorirwo ũkĩndarĩria rũgano rwĩgiĩ mwana waku? Ĩĩ. Na hihi mwana waku ũkĩndarĩria ũkĩnjĩra mwana waku nĩ kũũra orire? Ĩĩ, kwĩ mweri sixteen January last year.

Rĩu katika harakati ĩyo-ĩ, kumbe mwana ndathire na nyũmba na ndacokire na ha ũyũ ũngĩ ehũragĩra nguo, na after hau akĩũra na akĩũra. Na gũtiarĩ na mũndũ ũngĩ wonire mwana ũcio akĩũra, kana hihi no gũkira mwakirire ũguo kana magĩkira ũguo hwa-inĩ gũgĩkinya gũgĩtuĩka mwana ndaronekana? No ũyũ wĩ nyũmba, okay, ũyũ wahũraga nguo-rĩ ndaragia, koguo we ona ndakuũkaga atĩrĩrĩ mwana kana athire nyũmba kana aumĩrire na bara. Rĩu we athire na mbere na kũhũra nguo na akoretwo athambio kwarĩ gĩthaa gĩa thaa inyanya ũguo riũa rĩaraga. Akoretwo athambio na we akĩanjĩrĩria o gũthaka kũu nja. Nake ũngĩ wĩ nyũmba-rĩ, tondũ arĩ na kaana kanini o na akoretwo agĩa agĩte Dithemba na nona kwarĩ Njanuari, kwoguo we eciririe mwana arĩ o nja. Rĩu rĩrĩa maikarangire nĩguo manjĩrĩirie kũrania mwana athire kũ, he tata witũ ũikaraga o hakuhĩ na nĩ athiaga kuo mũno. Kwoguo ikinya rĩa mbere rĩrĩa mooire-rĩ, maambire gũthiĩ kuo marore kana nĩkuo mwana athiire. Na hihi mwana ũcio akĩũra orĩire mũciĩ, kana nĩ gũthiĩ athiĩte gũceera, kana kũu orĩire nĩkũ? Okay, ti mwana muumagari. O na angĩaumire mũciĩ, nĩkĩo ndĩrakwĩra he tata witũ ũikaraga hakuhĩ, na nĩkĩo maambire gũthiĩ kũmũrora kuo, tondũ gũtirĩ kũndũ kũngĩ athiaga, o na kwa neighbour ndathiaga. Kwoguo rĩrĩa ma note ire mwana ndarĩ kuo-ĩ, meciririe nĩkuo athiire. Makinya kuo makĩrwo ndarĩ aronekana. Rĩu kuuma hau nĩho kwanjĩrĩirie kũgĩa na gĩthagathago mwana athiire kũ. Na mwana aga-rĩ, gwatuĩka mwana ndaroneka, nĩ ikinya rĩrĩkũ rĩoirwo? Gwatuĩka mwana ndaroneka nĩ mathiire hau ũguo, kwĩna post ĩkoragwo hau ũguo ha cibũ kahũgũ-inĩ, magĩthiĩ gũgĩtuĩka mwana ndaroneka. Magĩkĩ report makĩrwo mambe methe mwana. Rĩu niĩ ndarĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ o Zimmerman, ndahũrĩirwo thimũ, Hwaĩ-inĩ nyinũke. Mũthenya ũyũ ũngĩ gwakĩa thũũ nĩmakĩe Haitũ hatirĩ rũĩ hakuhĩ. Kwoguo hatiarĩ na possibility ya gũkorwo nĩathire rũĩ. Rĩu twanjĩirie kũmũcaria bara, agĩthire ũguo na njĩra akoma bara. Tũkĩrara tũkĩmwetha, tũgĩũkĩra mũthenya ũngĩ tũkĩanjĩrĩria kũmwetha but ndonekire. Na mwana ũyũ nĩguo akĩũra tondũ no nginya akorwo he mũndũ watigĩtwo nake-rĩ, wamũtigĩire ũ? Kana hihi rĩrĩa waimagarire watigire waiga mwana watigĩra ũ? Tondũ rĩngĩ mwana angĩthiĩ one ũru, kana rĩngĩ mwana agĩe nĩ ũkuga ndamũtigĩte na ng'ania, koguo rĩu ũcio nĩwe ũngĩmũteithĩrĩria gwĩka atĩa? Gwetha riboti. Ndamũtigĩte mũciĩ gwitũ, tondũ mami witũ e kũu, no nĩ athiaga wĩra. So ona mwana akĩũra rĩ, mami witũ arĩ wĩra nĩ kũhũrĩrwo ahũrĩirwo thimũ. Tũkĩaria ũkĩaria ũhoro wa mamu wanyu, nĩ mamu wanyu mũgũciari kana nĩ mamu wa baba wa mwana? Nĩ mami mũnjiari. Koguo mwana nĩ kuga ndwahikĩte kana? Nĩũĩ mĩciĩ ĩ maũndũ maingĩ, koguo ndahikĩte na ngacoka. Ndacoka harakati ya mĩethere nĩguo ndatigire mwana mũciĩ ngĩthiĩ kwĩmathĩra. Okay. Thengiũ mũno mwĩroreri, no tũrathiĩ na mbere na kũigua rũgano rwa mũtumia ũgwĩtwo Gladys, ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ mwana wake ũrĩa akoretwo akĩmwetha na kĩgirĩko na maithori na agakorwo akĩhũrwo na riboti na kũrĩa ataarĩirie kana arathiĩ na mbere na gũtaarĩria nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ ona mwana wake na nĩkĩo twĩ haha twethe kĩhonia. Tũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya, ndũgaikare kũraihu. Ngakũnyita ũgeni o rĩngĩ mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya Mwĩhoko Mwerũ na mũthenya wa ũmũthĩ. Tũcereirwo nĩ mũgeni wĩtagwo Gladys, na nĩ agũthiĩ na mbere na gũkorwo agĩtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ mwana wake tuone ũrĩa tũngĩona akĩhonia mũndũ ũgwĩtwo Gladys. No korwo watũra nĩ wahikĩte ũgĩcoka ũkiuma. Hihi mwana ora rĩ, baba wao nĩ amenyire mwana nĩ ora? Baba wao nĩ ndamũhũrĩire thimũ ngĩmwĩra angĩkorwo nĩwe wĩna mwana rĩ, no atwĩre tũtige kũgirĩka ngoro. No we nĩ agĩcokire agĩtwĩra we ndarĩ na mwana na ndahucikĩte na kũra kwa mwana. Na hihi distance kũrĩa wahikĩte na kũrĩa mwana orĩire nĩ kũraihu kana no handũ hakuhĩ? Nĩ kũraihu biũ tondũ kwarĩ mwana wa western na nĩ wona gũkũ nĩ Gatũndũ South. Na rĩu mwana ũyũ ora rĩ, mwahũra riboti he feedback mwaheirwo kana hihi he ikinya rĩoirwo gũtigĩrĩra nĩ mwateithĩrĩrio kuona mwana wanyu? Gũtirĩ ikinya rĩoirwo tondũ nĩ ndageretie gũthiĩ station kadhaa ngekĩra kĩmenyithia na gũtirĩ feedback tuonire ona gatũndũ kũrĩa twaribotire tondũ nĩ twaribotire gatũndũ police station na nĩ ndathiangire okuo o maita maigana ũna o maugaga gũtirĩ mwana monete koguo gũtirĩ ikinya moire gũtirĩ ikinya moire we wathiĩ no kwĩrwo mwana ndarĩ aroneka mwana ndarĩ aroneka hihi kũringana na ũthuthuria waku nĩ wonaga kaĩ m- ma- maroya ũndũ ũyũ na ũritũ kana hihi moyaga tarĩ kaũndũ kahũthũ o ũguo moyaga tarĩ o ũndũ wa kawaida Kwoguo gũtirĩ njĩra magũteithĩrĩirie nayo? Gũtirĩ njĩra mandeithirie nayo. Na rĩu mwana ũyũ ora-rĩ, hihi nĩ harĩ andũ makoretwo makĩnyita itemi gũgũteithĩrĩria gwethana na mwana waku? Tondũ kuuga atĩ mwana ũyũ aikarĩte kahinda ka makĩria ma mwaka ũmwe, kau ti kahinda kanini. Na wĩ ta mũciari, na tugaga ruo rwa mwana no nyina ũũĩ. Kwoguo nĩ njũĩ wĩna wĩna maũndũ maingĩ mũno, no nĩ ũrakorwo ũkĩgiĩka mũno na nĩkĩo twĩ haha twethe kĩhoto kĩa mwana ũcio. Kana hihi tũ... Tuone mwana ũcio kana nĩ egũkorũo akĩoneka. Hihi nĩ harĩ andũ makoretwo magĩgũteithĩrĩria gũtigĩrĩra mwana waku nĩ oneka? Reke njuge gwa kahinda gaka-rĩ, he handũ mũndũ akinyaga akorũo nĩ hinya na ũkorũo nĩ thayũ na ũkarigwo ũngĩka atĩa. Na tondũ nĩ wathiĩ station ta icio cia redio, nĩ wekĩra kĩmenyithia, ndũnona outcome yayo. Kwoguo no ũrĩkinya handũ o nawe ũhoteke na ũigue ta wakinya mũico. Ta rĩu juzi tũrarĩ na case ya mũndũ akĩhũrĩra, Akanjĩra mwana nĩ muoneku. No nĩ gũthaka arathaka na niĩ. Rĩu nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio rĩ, mũndũ nĩ akinyaga handũ ũkaigua ũkuĩte ngoro. Nĩguo. Mwĩroreri no tũrathiĩ na mbere na mũndũ ũgwĩtwo Gladys na mũthikĩrĩria kana mwĩroreri nĩ ruo rũnene mũno kuona atĩ mwana wĩciarĩire ndũramuona, agakorwo akĩgiĩka mũno, rĩngĩ mwana ũyũ mũrerete na mathĩna maingĩ agakinya hau arĩ, no nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ akomaga ũguo akaririkana atĩ ndĩna mwana handũ no mwana ũcio ndiramuona. Mũndũ ũgwĩtwo Gladys. Hihi tiga kũrĩa gwa borithi wahũrire riboti-rĩ, nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ ũthiĩte ũkamenyithia andũ kana hihi ũgathiĩ ũkĩraga andũ atĩ no mũndeithĩrĩrie gwetha mwana wakwa ndiramuona? Okay, kĩrĩa twekire-rĩ, nĩ twambire gũthiĩ tũgĩkĩra mbica social media-inĩ na andũ nĩ matũteithagia gũcambaca mbica na information ĩyo ya mwana kũra. Na ithuĩ tũgagĩkorwo tũkiuga atĩ, Mwana ũcio harĩ arĩ, Ngai wa muoyo nĩamũgitĩire, na nĩ mwĩhoko witũ atĩ mũndũ ũgwĩtwo Gladys nĩegũkorwo akĩona mwana wake. Na kũngĩkorwo hihi wee nĩwonete mwana ũrĩte, mwana ũtaramenyeka nĩ wa nakũ, mwana ũtaramenyeka hihi aimĩte kũ, nĩ wega mũno ũgathiaga na mbere na kũmenyithania, ũkahũra riboti ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nĩguo gũtigĩrĩra ciana ta ici kana ciana iria cikoragwo cikĩũra nĩciakorwo cigĩcemania na manyina mao. Tondũ mũndũ ũgwĩtwo Gladys O na kũringana na ũrĩa araria nĩ araiguĩka nĩ ma nĩ akoretwo na ruo rũnene mũno agĩetha mwana wake na agakorwo o na na kĩgirĩko kĩingĩ mũno kuona atĩ mwana ũyũ akoretwo akĩmũcaria gwa kahinda gatanyihĩire mwaka ũmwe kwoguo ena ruo rũingĩ mũno kwoguo kũngĩkorwo mwana hihi nĩ ũrakorwo ũkĩigua mwana ũrĩte, mwana ũtaramenyeka okire kũu atĩa nĩ wega mũno ũkorwo ũkĩmenyithia kana ũkorwo ũkĩhũra riboti borithi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ. No tũrathiĩ na mbere na no tũgũcokereria o rĩngĩ na mũndũ ũgwĩtwo Gladys Akorwo agĩthiĩ na mbere na gũtũtaarĩria na twethe kĩhonia ũrĩa mwana wake angĩoneka. Twacokereria o rĩngĩ mwĩroreri na mũndũ kana mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũgwĩtwo Gladys, na o ta ũrĩa ũrakĩĩrorera mwĩroreri ũrĩa ũrona nĩ ma nĩ aroneka ena kĩgirĩko kĩingĩ mũno agĩthiĩ gũcarania na mwana wake, na nĩkĩo twĩ haha tuone ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Gladys angĩteithĩka. Mũndũ ũgwĩtwo Gladys. No nyende wambe ũtwĩre marĩtwa, mwana ũyũ etagwo atĩa tondũ rĩngĩ no gũkorwo rĩngĩ nĩ onekete handũ kana hihi nĩ kũrĩ mũndũ waiguĩte mwana orĩte handũ na rĩngĩ no ateithĩrĩrie kũmenya mwana ũyũ etagwo atĩa. Etagwo Raymond Mwangi, arĩ wa, akinyagia, orire January akinyagia mĩaka ĩtatũ mweri wa ĩna. No ndakoretwo amenya kwaria no nĩ aiguaga lugha ciothe, nĩ aiguaga Gĩkũyũ na nĩ aiguaga Gĩthweri. Kwoguo ndoĩ kwaria ona angĩũrio Kwanyu nĩ kũ? Ndangĩmenya. Ndangĩmenya o na angĩũrio kwao nĩ kũ. Na ekĩrĩte atĩa hĩndĩ ĩyo orire? Ekĩrĩte T-shirt ya white, kĩnyatha kĩa jeans kĩa blue, na sandals cia blue. Na mwana ũyũ ndaigana kuonekana nginya ũmũthĩ ũyũ. Ndaigana kuonekana nginya ũmũthĩ ũyũ. Na nĩ wakorwo ũgĩtũtaarĩria nĩ wahũrĩte riboti. Ĩĩ. Na kũndũ kũrĩa wakorirwo ũkĩhũra riboti no nyende ũtũtaarĩrie rĩngĩ ũtwĩre nĩ kũ na kũ? Hĩndĩ ĩrĩa ndaga mwana ikinya rĩa mbere nĩ ndoire nĩ nda at least nĩ ndekĩrire mbica ĩyo social media nĩgetha matũteithĩrĩrie arata akwa na andũ arĩa mangĩona mateithĩrĩrie gũ circulate. Ngĩcoka ngĩoya ikinya ngĩthiĩ station kadhaa ngĩkĩra kĩmenyithia na after hau thutha wa gũikara nĩ ndonire njĩkĩre group inĩ ya missing Kenya nĩguo onao mandeithĩrĩrie gũcambaza information ĩyo, na hihi rĩngĩ mangĩkorwo me mwana monete rĩ, no mahote kũndeithĩrĩria. No he mũndũ ũra take advantage na arahũrĩra thimũ kũnjĩra mwana nĩ onekete. Na mũndũ ũcio arakũhũrĩire thimũ e kũ? Niĩ ndiambire kũmenya kũrĩa arahũrĩra thimũ e kũ, no anjĩrire nĩ CID kuma Gatũndũ Police Station. Akĩhũrĩra akĩnjĩra mwana nĩ onekete, na mwana atwarirwo Children's Home. Rĩu niĩ nĩnda, kũringana na ũrĩa ndaigua ngĩrirĩria kuona mwana wakwa nĩndageririe kũmũkinyakinyĩra. O ũrĩa tũrathiĩ, twathiĩ na mbere kwaranĩria nake nĩanjĩrire ndĩmũtũmĩre ciringi magana merĩ thimũ-inĩ, ahatũke handũ ahatĩte, tũcoke tũ meet mũthenya ũyũ ũngĩ, twarĩrĩrie nĩguo anyonie kũrĩa mwana arĩ. Though nĩanjĩraga onokorwo nĩekũndwara kũrĩa mwana arĩ-rĩ, ndekũndwara moko matheri, no nginya ingĩetha kĩndũ nĩguo etĩkĩre kũndwara kũrĩa mwana arĩ. Na hihi akwĩra atĩ mo nĩ children's home, nĩ a specify ire akiuga atĩ nĩ children's home ĩrĩkũ? Nĩ aregire kũnjĩra. Anjĩrire ndĩmũtũmĩre magana merĩ, ahatũke handũ arĩ, acoke oke the following day, kwarĩ on a Monday, acoke oke the following day nĩguo twaranĩrie nake, nĩ ta tũ bargain. Na wamũtũmĩra mbia icio gwacokire, gwathire atĩa? Nĩ angiaigĩire mathaa o ndagĩka cigana ũna, no rĩu niĩ ndarĩ na feeling ĩyo ti. CID kuuma Gatũndũ. Kwoguo nĩ ndoire ikinya rĩa kũhũra thimũ Gatũndũ na menye kana nĩ staff wao. Ngĩmahũrĩra no makĩnjĩra ũũ ti staff wao. No nĩ ndendire gũcugurika menye atĩrĩrĩ tondũ arĩ na information nyingĩ mũno tondũ nĩ anjĩraga nginya kũrĩa ndaikaraga tene hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ na mwana ũcio. Kwoguo niĩ nĩ nda decidire ndĩmũtũmĩre ciringi icio magana merĩ nyone ikinya rĩrĩa egũ take after hau. No kuma hĩndĩ ĩyo ndaigana kuoya thimũ yakwa nginya ũmũthĩ ũyũ. Mhm. Koguo wathiĩ kũrĩa wakorirwo kana wathiĩ gũ confirm gwatuĩkire gũtirĩ mũndũ ta ũcio. Gwatuĩkire gũtirĩ mũndũ ta ũcio. Na hihi kuma hĩndĩ ĩyo nĩarĩ ahũra thimũ rĩngĩ kana akahũrĩra mũndũ wanyu kana andũ anyu thimũ kũmera ũhoro wĩgiĩ mwana waku? Ndarĩ ahũrĩra ona ũ though nĩahũrĩire baba wa mwana akĩmũhe information ĩyo ta ĩyo na akĩmwĩtia ciringi magana merĩ. Mhm. Na hihi wathiĩ wahũra riboti kũrĩa borithi-rĩ, thutha wa kuona ti staff wao-rĩ, nĩ harĩ makinya moire kũrũmĩrĩra kũmenya mũndũ ũyũ ahũrĩte na njĩra ĩrĩkũ kana makiririe o ũguo? He madam wĩtagwo madam Foeb, nĩwe twaririe nake na akĩnjĩra nĩ egũ track thimũ ĩyo. A track akĩnjĩra ĩ Uasin Gishu, no ndakĩririe information ĩyo hau. Information ĩgĩkinya hau? Yeah. Kũguo gũtirĩ mũndũ ũngĩ acokire kũhũrĩra wa nyũmba yanyu ũhoro wĩgiĩ mwana? Ndakĩririe information ĩyo hau.

Kĩrĩa rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩake rĩrĩa rĩoimire M-pesa-inĩ ndamũtũmĩra mbeca. Na hihi kwoguo wona woya makinya macio ma gũthiĩ kũrĩa kwa borithi kana hihi kũmenya kana hihi mũndũ ũcio nĩ staff wao, gũtirĩ ikinya mwoire kũrũmĩrĩra? Madam ũcio ndĩrakũĩra wĩtagwo Madam Foeb, nowe wanjĩrire nĩ ekũ track namba ĩyo one ĩkũ. A track onire namba ya Uasin Gishu. No after hau ndacokire kũnjĩra. The way forward cia ndeto icio ciathirĩire oro hau. Na rĩu nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kũ- gũgũteithĩrĩria kuona mwana waku kana hihi mũndũ ũngĩkorwo wĩna information ĩgiĩ mwana waku rĩ, no nyende ũrore kamera ĩrĩa ũkorwo ũkĩ- ũkĩra mwĩroreri namba ĩrĩa angĩkũnyita nayo, na kana hihi ona namba ya mũndũ ũngĩ, mũndũ important kana mũndũ wa hakuhĩ nawe, mũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria gũtigĩrĩra mwana ũcio nĩ akinya na mũciĩ. Mũndũ ũngĩkorwo wonete mwana ũcio, no njigue ngoro yakwa ĩ ngenu na njokie ngatho. na no ĩkinyĩre through namba ĩno 0718003365 kana ya mamu witũ nĩyo 0712069286. Cokera namba icio rĩngĩ tafadhali. Yakwa nĩ 0718003365 nayo ya my mum nĩ 0712069286. Thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Gladys. Ngaiga Ngai wa muoyo akũrathime, na twĩ na mwĩhoko atĩ Ngai ũrĩa tũtungataga arĩ muoyo. Na kũngĩkorwo mwana ũcio nĩ Ngai wakũneire, mwana ũcio Ngai no nginya akamũcokia na mũciĩ. Koguo ndũkae gũtangĩka ngoro, twĩ na mwĩhoko atĩ tondũ nĩ twakorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro ũyũ, na mwĩroreri akorwo akĩnyitanĩra na ithuĩ, mũndũ ũgũkorwo na information ta ĩno, nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia. Na mũndũ wothe hihi kũngĩkorwo nĩ wonete mwana ũyũ wa mwana wa mũndũ mũtumia ũgwĩtwo Gladys, nĩ wega mũno ũkorwo ũkĩmũmenyithia, kũhĩtũkĩra namba icio akorwo agĩkũnengera. Na ithuĩ andũ aya tũkoragwo kana andũ arĩa mũkoragwo mũkĩgerera njĩra cia Google gũkorwo mũkĩhenia andũ, nĩ wega kana nĩ ngũhoya thirikari andũ ta acio makorwo makĩoerwo makinya, kuona atĩ andũ aya nĩ makoretwo makĩgia andũ aingĩ mũno. Ta rĩu nĩ waigua mũtumia ũgwĩtwo Gladys, rĩrĩa aragiĩka gũkorwo agĩetha mwana wake, nake kana andũ angĩ hihi nao nĩguo marakorwo makĩmũgia na kũmwĩra atĩ mamũtũmĩre mbia. Kũguo andũ ta aya thirikari nĩ tũrahoya makorwo makĩoerwo makinya mahiũ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makinyũkĩrio makinya ma kĩwatho. Na ningĩ akwĩra nĩho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, no kũngĩkorwo hihi nĩ wonete mwana ũyũ ũgwĩtwo Raymond Mwangi ekĩrĩte t-shirt ya white, short jeans ya blue na sandals cia blue, no ũhũre riboti ceceni ya borithi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe, o na kana ũkorwo ũkĩhũra namba ĩno, kĩbũgũ mũgwanja ikũmi na inyanya, kĩbũgũ kĩbũgũ ithatũ ithatũ ithathatũ ithano, zero seven eighteen. 003365 kana 0712 069 286 niguo tukorwo tugiteithiriria Gladys kana nyina wa Raymond gukorwo akiona mwana wake na kungikorwo hihi ni ui andu aria makoragwo makihenereria kana makoragwo magietha njira cia ngungo niguo gukorwo makihenia muingi ni mwihoko witu ati andu acio ni mekuoyerwo makinya mahiu Na niĩ ngakorwo ngĩhoya thirikari makorwo makĩoera andũ ta aya kana gũtacũkĩria andũ ta aya makinya mahiũ kuona nĩ makoragwo makĩgia andũ aingĩ. Kwoguo nĩ tũngĩhoya thirikari yoere andũ ta aya makinya mahiũ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Hau nĩho tũgũtirihĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tuonane mũthenya ũngĩ. Niĩ ndakorwo ngĩkũrehera njĩtagwo Mũkuhĩ Wambũrũ hamwe na director wakwa ũgwĩtwo Wainaina.